Tonga eto amin'ity famoronana tsara ity indray aho tompoko hanazava anareo ny civilisation-na malagasy izay nandalo teto Madagasikara. Tsy izy izany fa ireo amin'ilay fanazavana miisa lava. Voalaza tamin'ny fampihoronan-tsary izay efa nataoko teo aloha moa izany hoe misy fanazavana. Indro aho hanazava an'izany aminareo. Ny isa lava dia andraisitsika tamin'ny fanisan'andro arabo izay fandalovan'ny sivilizasiona eran'izao tontolo izao. Tsy Madagasikara irery ihany no nandray an'izany fa firenena rehetra eran-tany dia nandray an'izany daholo satria izay ny fandrosoana tamin'izany fotoana izany. Koa anisan'izany manahaka an'izany koa isika Malagasy. Ka indro aza avy akeo amintsika izany atao hoe isa lava. Satria betsaka ny mireharoa, betsaka ny manova, betsaka ny milaza fa samy manana ny maha izy azy nefa kosa za izay mitantara aminareo a dia tsy mamorona fa tantara niseho teto amin'ny firenena, tantara niseho teto ambonin'ny tany izany zavatra lazaiko sy ambarako aminareo izany ka izany indro aho hanazava ny isa lava. Isa lava dia fanintonan'ny tonon'andro amin'ny Malagasy. ary tao anatin'izany no nahitana antsika ny taom-baovao malagasy izay nankalazantsika teo vao herinandro lasa izay ka indro aho hanazava an'izany sy hamelabelatra aminareo amin'izany ny salama dia manambara an'ireo andro roa ambin'ny folo fanisan'andro malagasy izany dia tsy iza fa ny hoe alamandy adoro ajozy asorotany alasaty asimboly atomizana alakarabo Alakôsy, Adjady, Adala ary Lolotsy. Ireo no roa ambin'ny folo toko. Ka noho izany dia indro aza vaiko aminareo izy. Mampisehoako aminareo ny fanazavana izay misy ny sandany ary misy ny maha izy azy izany fanisanandro malagasy izany. Indro ary ho hitanareo ao amin'ny sary. Ny eo amin'ny sary dia misy zorony efatra. Misy ao amin'ny fanijorona efatra dia. Dia isaky ny zorony efatra no misy ny reny andro, dia tsy izy izany fa ny Alamady, ny Asorotany, ny Adombizany ary ny Adijady. Ireo no atao hoe reny andro. Ary ny reny andro dia mizara telo. Ny zanakandro kosa dia ireo anelanelany, Adoro, Adizosy, Alasady. Hasombola, Anakarabo, Anakosy, Adalo, Alojy. Izany ny zanakandry tompoko. Ary hitanareo amin'izany ary fa manambara sy manana ny maha izy azy tokoa izany fahasanandro malagasy izany fa tsy mamitaka akory. Satria ny antony dia izao, ireo andro roa ambin'ny folo ireo an, dia misy ny ataony hoe sandany, valeur ny ozin'ny vazaha. Ka ilay sandany io no atao hoe afo, tany, rano, rivotra. Afo a, tany a, rano a, rivotra. Io manko ny Malagasy fahiny raha va tonga ny fa fa fa fa ino moa civilisation nentin'ny Arabo dia nitondra an'izany izy amin'ny anarany fa na dikantsika amin'ny teny gasy amin'ny maha zorotsika amin'ny teny magasy no nanaovana azy nefa dia nasiantsika Malagasy sandany izy valeur aloha izy ny vazaha. Zay hoe afo a. Tany rano arivotra. Tarigetra sy ny fisainana malagasy manko dia nilaza hoe raha nanao zanahary ozy izy dia nanao ny afo aloha ary efa nanao ny afo izy dia nanao ny tany tsy nety anefa za fa tsy ny tonga lafatra dia nanao ny rano tonga daholo ireo telo ireo nefa Tsy tonga lafatra ny zavaboary dia izay izy vao nanao ny rivotra. Izay no nahatonga ny hoe afo tany rano rivotra. Ka ireo afo tany rano rivotra ireo ary rehefa jerevana ny dihy mpanorina, ny Isalava, dia manambara mihitsy fa raha ohatra izao hoe afo afo dia mifanohitra aminy ny rano. Izany hoe ny ny Alahamady dia mifanohitra amin'ny Adimozana satria rano. Hitanao fa mifanitsy tsara mihitsy fa tsy mifamitaka.

Kanefa rehefa atao ny dia mpanorina dia mifandiso izany tompoko ka tsy mifaniraka amin'ny tailo izy. Ary izany no manamarina fa ny isa lava dia manana ny maha izy aly ary tena mitory izany fotoana izany. Amin'ny isa koa raha mijery ny ora dia misy ora. Raha ny alamady izao dia amin'ny enina ora maraina dia adoro amin'ny fito ora maraina izay hitanareo soratra amin'ny Io dia mpanorina io. Ka ireny ora ireny dia azo entina amboarina na andrindrana ny zavatra rehetra atao. Ohatra izao raha manao zavatra mahery mahery ianao na haniny zavatra dia mba ohatra ianao miditra any amin'ny alakaosy ohatra. Hmm. Dia rehefa mianalakaosy ianao dia ny ora ny alakaosy no alainao dia mba mandeha sy manao an'izany. Tianao marihina tompoko fa ny andro malagasy dia manana maha izy azy. Ary ireo sandany rehetra ireo izay voalaza aminareo ireo Dia misy ny dikany ary misy ny maha izy azy tsara daholo. Fahiny aho raha nanao an'ny almanaka malagasy, taona maro izay, dia ohatran'ny mitorina sy tezitra ny ny mpanandro sasany tamin'izany fotoana izany satria tamin'ny almanaka dia tsisy nanazava sy nanao an'izany hoe afo tany rano rivotra izany. Izany nanoratra an'izany hoe nampiharina an'izany hoe afo tany rano rivotra. Taloha manko dia tsisy afa-tsy ny mpanandro ihany no mahalala an'izany. Nefa fananina natao mba alalan'ny olona tsirairay zavatra tokony ataony. Sao izy mankany amin'ny mpanandro nefa zavatra mifanohitra aminy no zavatra izy. Izy ity manko ny boky sy ny fanazavana hoy tompoko dia tahaka ny tahaka ny zavatra atao omaniny, tahaka ny ianao any amin'ny dokotera. Raha vonona sy ela ianao an! Dia tsy maintsy misotro rano mafana kely na manao akanjo mafana zay vao mankany amin'ny dokotera, zay ilay fahalalana manohana ny dokotera ary tiako hotaka an'izany. Raha mankany am-panandro ianao dia tsara sy ny rariny loatra raha mahita ny mahalala ny hoe mba afo tany rano rivotra na alamady atao Rajozafy. Izay no nahatonga ny fanazavana nataoko teo amin'ny fampirona-tsary maro samihafa teo. Ka ny fanazavana tononandro teo koa dia manana ny maha-izy azy ary tena, tena manana ny sandany mihitsy izany, indrindra fa amintsika Malagasy. Ny Alimanaka Malagasy dia tsoriko mity milaza aminareo fa, tsoriko milaza aminareo fa izaho dia nanoratra ny Alimanaka Malagasy ary nataoko tamin'ny teny frantsay izany. Ary nisy ny an amerikana koa raha mandray azy dia gaga sy talanjona izy tompoko raha mampiasa sy mampihana an'izany, izany akoa tsy manakana ny fahalalanao ny ny zavatra hafa ataonao fa mba manana ny maha izy azy satria fanondrandrana ny tonon'andro izany. Hitanao amin'izany ara fa fanondranana ny tonon'andro malagasy raha ohatra mijery ny Ny andro nahaterahan'ilay olona fotsiny sy ny ora dia afaka manazava sy manatontosa ary manambara ny olona tsirairay amin'ny zava-misy eo amin'ny maha izy azy. Misy ny lasa nilaza hoe fanompoan-tsampy izany. Tsia tompoko, tsy fanompoan-tsampy velively ny fanazavana satria efa nataon'Andriamanitra ho antsika izany zavatra izany mba hazotsika mandrindra sy manatsara azy eo amin'ny fiainana. Satria raha ohatra araka ny ny maha kristianina moa dia Sasany ary milaza hoe, ah, tsy mifanaraka amin'ny fivavahanay ny alimanaka ka tsy afaka mijery. Zavatra fahadisoana izany tompoko satria nahoana? Iny alimanaka dia boky fanazavana fa tsy fivavahana akory. Noho izany tsy ho zany velively ary io tonga amin'ilay tenintsika malagasy manao hoe, izay velona na mihinana ianao na tsy mihinana dia ho an'ny Tompo, ho an'Andriamanitra daholo ihany izany na Na nijery na tsy nijery, na mampiasa na tsy mpampiasa, fa saingy ny fampiasana azy dia ny fampiasana ny fanisan'andro na ny alimanaka malagasy dia ny tolo-janahary nomeny antsika. Satria na dia ny tenintsika isan'andro aza miteny hoe, manajà ny rainao sy ny reninao mba maharoandro anao amin'ny tanjona omen'i Jehovah Andriamanitra anao. Ka ny tany izay omen'i Jehovah Andriamanitra anao tompoko dia Madagasikara. Tsy tany amin'ny toeran-kafa akory fa i Madagasikara. Koa noho izany mendrika sy deraina tokoa ny mba manaja ny zavatra mipetraka eto Madagasikara. Na na fomba izany, na fihetsika izany, na ny toerana izany, na ny zavaboary izany, na ny zavatra rehetra vita eto Madagasikara dia mendrika sy tokony ho hajaintsika tsirairay avy tokoa izany zavatra izany satria samy manana ny maha izy azy. Ka raha ohatra ny mampilaza ny sasany hoe ny fanisan'andro dia ohatran'ny fanon-kotsapa, diso izany tompoko, tsy fanon-kotsapa velivery fa tahaka ny boky rehetra ihany ary fampahalalana ny zava-misy, fampahalalana ny zavatra miseho, ka izany no nahatongako hanazava amintsika amin'izany rehetra rehetra izany. Ary ireo samy manan'ny, tonga amin'ilay teny malagasy manao hoe sakamalaho sy avozo samy manana ny hanitra ho azy, ka noho izany tsy hitako izay hanilihantsika an'izany soatoavina malagasy izany. Ny zavatra tena nahagaga sy nahatalanjona indrindra anefa ny tamin'ity fanisana andro malagasy ity tompoko raha ny filazana ny taom-baovao malagasy dia na dia ny akademia malagasy aza dia nankasitraka ny fisian'ny taom-baovao malagasy volana mars izay tsy mifanaraka amin'ny tantaran'ny malagasy fa angaha dia tsy nahalala ny civilisation ny malagasy ry zareo tao amin'ny kolontsaina malagasy ny dia manao an'izany zavatra mampalahelo sady mahamenatra tompoko ka izay no mba hijoroako za akory tsy manao hoe manamaro tena tsy tompoko Fa ny tantara kosa oh ka tsy kosehina. Ny zava-misy teo amin'ny firenena oh ko hajaina. Fa raha tiantsika ny handroso an, dia tsy maintsy manjo ma manaja ny anjara toerana sy ny zava-misy eto amin'ny tanintsika isika. Ka noho izany tompoko an, dia efa voavelabelako taminareo an zava-misy, voavelambarambarako taminareo an ny fihaon'izany zavatra izany. Ary tiako ny milaza aminareo fa ny fanisan'andro malagasy an dia tena. Mitombina ary manana ny maha izy azy satria izaho izay miteny aminareo izao dia nisy amerikanina nanaraka an'io Almanach io dia gaga sy talanjona mihitsy izy raha nahita ny fizotra ny zavatra rehetra atao na ny fandritra ny zavatra rehetra nanontany tamiko hoe fa iza nareo Malagasy no toa manana za betsaka ny firenena nalehako eran'izao tontolo izao nefa ny hafa mihitsy ozy izy ny fahitako ny ny civilisation nanananareo zany raha araky ny tompon-trano io no jerevana Satria le mandeha io olona mpanakarena io tonga tamiko manontany tamiko hoe satria ianao mba mijery an'izany hoy dia mba jereo ny zanako dia nijery azy aho ary efa nijerevako manan-janaka vavy anankiroa izy ny anankiray sivy ambin'ny folo taona ary ny anankiray iraika amby roapolo taona dia niteny izy hoe tena sahirana mihitsy aho amin'ireo zanako ireo izy fa tsy hitako izay atao io rangahy io atao hoe miliaridera ny lazana azy fa ireo zanany tsisy nina vitany fa milalao sy manao zavatra maro samihafa amin'ny fiainany Dia niteny tamiko hoe aiza ary ny daty naterahany, dia efa nijerevako teo ny daty naterahany, dia izao no nataoko taminy, teny tsotra fotsiny satria tamin'ny tonon'andro no nijerevana azy, izao fotsiny no ataoko aminy, ireo zanakao ireo an dia atsofy hiaraka mipetraka ao ambony latabatra dia toroy aminy hoe ianareo manana andraikitra, ianareo manana adidy eo amin'ny fianakaviana, dia anjaranareo izay tianareo fa izao ok hotandremanareo ny. Raha vera mipetraka ao ambony vilia eo ambony latabatra na vilia mipetraka ao ambony latabatra mba tandremanareo mba tsy ho vaky mba ho simba zay no angatahako aminareo fa tsy maninona izay tianareo atao na piaro an'izay tompoko na tsony ny zanany zay fotsiny nataony afa tsy niteny tsony izy satria niteny nikaroka nalaina ny psychiatre nalaina ny zao rehetra rehetra natao tsy hita zay nanaovana ilay zanaka tsy niova mihitsy Nefa rehefa nantsoiny ka nataony an'izay fotoana izay, tamin'ny andro nitondroany, dia nitsoaka taminareo tompoko afaka afaka roa volana taty aoriana ary niantso telefaony hoe niova ny zanany. Ary ireo zanany ireo no sady niova no lasa nitondra lehiben'ny orinasa nananany. Ka ny tiako homarihina aminareo tompoko an, dia tsika manana ny maha-izy-antsika. Koa ka mba ho raisina hanana ny maha-izy-antsika koa tsika fa tsy ary izany akory tsy milaza ny hoe fanompoan-tsia tompoko. Tsy fanompoan-tsampy velively izany. Fa samy manana ny maha izy azy ka raha ny fanompoan-tsampy tsy ho izany fa izao mba efa mandinika, eritrereto ary diniho fa izany no nahatonga antsika. Ohatra koa omeko anareo, raha amin'ny tonon'andro malagasy misy ny olona mitondra ny anarana izay tsy mitovy aminy akory, tsy mendrika azy akory nefa manao dia nony avy eo tonga ny fahasambarana ny fisian'ny zavatra tsy misy eo amin'ny fiainany dia gaga izy, nahoana no mahatonga an'izany? Ohatra ameko anareo. Olona anankiray izao atao hoe Tsiory ny anarany eh, dia natao hoe Tsiory izy, nefa ny ao amin'ny fiainana izy mbola miady mafy, mbola oriory, mbola sahirana amin'ny lafiny mpiaitra, mihotra, dia natao hoe Tsiory. Dia tsorina aminareo tompoko fa tsy tsy afaka mandroso mahitsy izany olona tahaka an'izany, satria efa efa tenenina mialoha hoe Tsiory sahady izy, ory sahady. Ka nahoana ary no atao an'izany? Ary rehefa jerevana koa ny tonon'andro dia tsy mifanaraka aminy. Dia avy eo dia soloina mifanaraka amin'ny anaran'ny tenany ilay izy dia izay no handrindrana azy sy hanatottasana ny ny fiainan'ny olona. Ary eo avao koa fantatrao fa raha vao misy fiovana tahaka izany dia misy fiovana tanteraka mihitsy eo amin'ny fiainana. Tsy fanompoan-tsampy izany tompoko fa fanondroana. fanondroana sy fanitsiana ny lalana tokony hizoran'ny olona eo amin'ny fiainana. Ka dia izay izay ka izay no fanazavako ny isa lava izay hitanareo ary mbola mamerina aina satria efa nilazaiko ihany moa ilay tao amin'ny isa lava iny fa misy milaza hoe diso ny fanasana ny isa lava Tsy diso mihitsy zoky. Ny salama dia valo amby roapolo andro ny iray volana araka ny ny isa malagasy nefa an'io valo amby roapolo andro io dia misy ny ataony hoe andro miverina sy maty ko velona ary io maty ko velona sy andro miverina io indraindray lasa roa andro indraindray raha ny iray andro iray volana indray telo telo andro ka noho izany dia mitovy tsisy hafa amin'ny isa andro ny gregorian Izay mitovy ihany, dimy amby enimpolo sy telonjato ny taona iray. Ka noho izany, tompoko, aoka tsy ho ahodikodina, aoka tsy hahilikilika, aoka tsy hatao tsinontsinona ny soa toavina malagasy fa izany no ahafahan'ny olona mizotra eo amin'ny fiainana dia manaraka ny civilisation nanarahany. Dia izay ka izay ary tompoko ny fanazavana sy ny fanambarana momba ny alimanaka momba ny isa lava. Fa dia mirary soa sy fahasalamana ary fahombiazana ho antsika rehetra ho an'ny firenena. Rabesa Tao ny anarako.